abusuafoɔ yɛ ma mo nyinaa akɔ aba biom ɛnɛ nso yɛhyia sɛ ne ne da a ɛdi kan a yɛfrɛ me ɛfi agyemfoɔ a yɛkyiakyia mo nyinaa yɛn channel ha nneɛma abiɛsa ne yɛyɛ ne ɛdi kan yɛhu yɛn ho sɛnea yɛte na yɛsuasua nneɛma bi a yɛbɛtumi de aka yɛn abrabɔ ho na yɛatu mpɔn akɔ yɛn anim, na yɛatutututu yɛn ho fo de nneɛma baako, abien, abiɛsa bi ahyehyɛ yɛn ho nkuran, na yɛn ɔkyena ayɛ yie sen ɛnnɛ. Sɛ nnɛ wote me nka a, yɛn asɛm a ɛda ɔpon ti a nnɛ yɛbɛsunsuan. awosow no adoso no yesi tete wɔ bi ka tete wɔ bi kyerɛ a edi kan anaa ɔfã a edi kan. Miribisa se, kasa, wo kurom kasa, wo borɔn so kasa, mfaso a ɛwɔ so ne dɛn? Yɛn din a yɛto, wo kurom din, mfaso a ɛwɔ so ne dɛn? Sɛ wote me nka a, na wo unsubscribe yɛ a, bɔ mmɔden na subscribe. Sɛ wa subscribe nso a, meda yɛ meda wo ase. Na kyerɛ w'adwene wɔ yɛasɛm yi ti ho ɛnɛ. Ɛnnɛ, nneɛma abien bi na merede de to w'anim se, saa nneɛma abien yi, so ɛyɛ ade koro? So ɛbɔ abira? So wonte ase wɔ mu? Ɛne dɛn? Sɛ mpanyinfo ka sɛ tete wɔ bi ka, tete wɔ bi kyerɛ wɔ akwankwaɛ nnuase a, asekyerɛ ne dɛn? Kasa, ɛno na ɛkyerɛ yɛn su ne yɛn ban. Ɛno na yɛ kasa a ɛgyigye wɔ yɛn hurututu mu na yɛtumi ne yɛn nenanom di nkitaho. Mpanyinfo se, sɛ woyera wo kurom abɛn a, anaasɛ wonnim wo kurom abɛn a, woyera wo bagua ase. Ɛno nti wo kasa a woka no, so woadɔ mu asukɔ? Anaasɛ sɛ wo kasa a, wode blɛwfo na ewie wo kasa? So wo din mpo te dɛn? Wo din de dɛn? Na wo din no wote ase? So ɛyɛ w'anigye, ɛyɛ w'ahohoahoa sɛ wode din a wɔde ato wo no ama wana. Sɛ wɔbisa se wɔfrɛ wo dɛn a, edin bɛn na wobɔ kyerɛ amansan? Ɛnnɛ asɛm a mepɛ sɛ yɛdwene ho no, mebisa se, aboade ne boa mu ade, nsakrae bɛn na ɛwɔ mu? Yɛn tete wɔ bi ka wɔ bi kyerɛ dwumadi a yɛafi ase yi, yɛbɛpem akɔ n'anim. Na afei yɛate nneɛma bi ase, nea enti a yɛn nenanom na wɔka kasa bi, na wɔyɛ nneyɛe bi, na wɔyɛ amanne bi, na wo nso wode w'adwene kyerɛ aba. Na sɛ sɛ yɛreyera saa nneɛma no a, so ɛbɛboa yɛn anaasɛ ɛbɛdi yɛn nya? Mebisa se, aboyade ne bua yi mu ade, nsakrae bɛn na ɛwɔ mu? Nsonsonoe bɛn na ɛwɔ mu? Sɛ wonim nsakrae a ɛwɔ saa nneɛma yi mu a, na woatwerɛ wɔ comment hɔ na wode w'adwene aba na yɛasunsuan ado so. Na mmuaeɛ a yɛbɛnya no, na afei maba. na yɛde akyerɛ mu na yɛasan de bi aka ho. Mise wo kurom kasa ɛho hia. Ɛno nti dɔ asukɔ wɔ wo kurom kasa mu. Na sɛ wo kasa a nananom ate. Yɛfrɛ me Efi Agyemfo a aboade ɛna bua mu ade nsakrae bɛn na Sɛ wonim nsakraeɛ a ɛwɔ mu a, twerɛ wɔ comment section hɔ. Na sɛ woba nso a, na wa subscribe ama yɛn. Yɛbɛsan ahyia wɔ mfikyiri hɔ na yɛde nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ boa mu ade ne aboade yɛde aba. Yɛbɛhyia wɔ mfikyiri hɔ na yɛatoa yɛn agori no so.